धान सन देखै छी ने पूरा पाकि गेल छै अरे पाकि गेलै सीजन एलै तऽ पाकबे ने करतऽ तऽ आब की करल जेतै आब हमर अंगनाके आदमी जे छै ने हँ। सभटा के कहलियै रहे भोरे आबै लए धान काटै लए ए अखन तक देखै छी एकोटा के खेतमे देखै छी तै तऽ पैर देखबे ने राखलकै करै छै, यऽ। हमर देखै छै ओने आँय? कटै छै तऽ आ तू कहै छै नहि काटबऽ से बात छै लए तऽ तू अपनो जन के पठा दह हम जाइ छी अपन जन के देखै लए जाइ छी हम आइ देखै छी लए, हम जाइ छियौ। छियै आइए ऐसन हम देखा दै छियै खाइ छै जे खाली सुतल जे रहै छै ने सब खेनाइ हम आइ निकालि दै छियै ऐसन तऽ धान जे पाकि गेलैए वाह लागै छै अङ्गनामे कोइ नहि छै तहिना लागै छै बाउ रे बाउ रे डायमंड डायमंड छी रे आ की भेल बाबू के तब केहन मन लागै छौ कथी ला हल्ला करै छी एना या ने एना बोल हल्ला कथी लए करबै तोरा जे कहलियौ भोरे भोरे उठि कऽ आ भौजियो आरके लए लिअ भैयोके लए लिअ संग करि लिअ या जे धान काटे ला धान जे खेत में जे देखबी ना तो अपने में ना धान पाकि पाकि के गिर रहल छै उ धान काट के लाबी तब ने खेबी भरि साल के खर्चा कतऽ छै हमरा की कहै छै भैया भौजी कही ने तऽ कोना गेलो रे उ सब सुतले रहे छ हे, उठा भोरे दे। उठ के उठा गायो आर नहि काले छो हमही टा ही काले छो खाली सब काम हमही करे छो भैया भौजी कहाँ करे छो अबे अखन नहि करे सुतल छो। छो उ ए, अपन ना बैठल ए। छो ओकरा ओकरा बोला के- हँ ओ भुसकोलवा कोना गेलो बोला के ला दे। अरे हमरा बा- संग ना उठे छो तहाँ चल ना

एहिठिना कहै छै कहै छै बाप के नाम साग भात आ बेटा के नाम परोर वएह कहल छै बात कहावत मे सुन तोहर तऽ फकरे रहै छौ खाली हर समय बुढ़वा जगह पर और सा- साठी वर्ष बुढ़वा भए गेली तहिने गप दैत रहै छै एकदम कहिया कहाँ अरे से। सुन इएह बुढ़वा जे छियो तोर के धान उपजा के दै छौ तऽ अखन खाय ले मिलै छौ तऽ फुटानी करै छी आ उएह जे धान जे नहि जे आनबो ने तऽ सब खेनाइ बंद भए जेतै तऽ बुझलियै तऽ आब काटबै ने आब रुक ने तऽ कथी टाइम छै रोद बसात छै आब केना गेलो काटै लए रोद नहि लागै छै लोक का सुन गाम के जते लोग छौ सब चलि गेलो धान काटे ला अपन धान रही ओहिना सुखा रहल छै टेंशन नहि लेन काल्हि से काटबे करबै धान ने काल्हि से भोरे जेबै काटै लए आब रोद बसात मे अखन जेबै काटै लए किच किच करैत रहै छै हर समय एकदम से सुन सुन हमे जे छलियै पहिले तऽ की करे हमरा भिनसरे तीने बजे धान काटे लए पठा दैत रहे आ तोरा आरके अखन कमतीमे इहो सोचना चाही धान पाकलै यऽ धान काटबै लाबबै तब ने खेबै हैं तोरा ई गप था छौ आइ काल्हि दुनिया बदलि गेलै है तोरा तोरा पलामे अखन दोसर चीज हेतै अखन देखी छोड़ा शहरमे थोड़ी सकतै तोरा जकाँ

कथी भेलै धान काटै जे कहलियै आबल की भेलै हमरा नहि से काटल रहल तऽ हम केना काटबै आरो बाप रो बाप जुलुम करै छै ई सब लोग कहै छै हमरा नहि तऽ की इएह संस्कार सिखन छी तऽ तोरा कहैत रहियो ने जे दहेज नहि ली एतेक ले लेबी एकदम से तऽ थोड़ी काम कर देतौ रौ, दहेज बैठल नहि रहतौ, ले- सुतल रहतौ हमर गलती छौ नहि तऽ- बाइक लेबी तब नौ लाख टका लेबी तऽ कतऽ काम करतौ हमरा से- कहै लए आबैत रही चार समय तऽ ककरा कहबै तोरा नहि कहबै तऽ ककरा कहबै हमरा कहै की करबै दहेज लेली तू हम कथी कहबो आब ओ नहि जेतो तऽ की करबो तोरा सुन किसान के बेटा छी किसान जगह रह पड़तो समय में सब काम करऽ पड़तै धानो काटऽ पड़तै गहूमो उघऽ पड़तै सब चीज करऽ पड़तै तब ने खेबही आई दहेज ले ले तऽ बुझले दहेज किया ने ले छै दुनिया में आ अखन बाबू गरीब घर में करती ना तू कते काम करे अरे तू चुप रह खाली बोलैया टा में छी हम काज करे में छेबे ने केला आ बोले में केहन छै समची बनान छी ई बाबू का आजकल के नया डिजाइन छै गो ए, सब दिना पुरनके जीवी तोरे आर को वएह खातिर कहै छै जते पैसा रहै छौ ने केहन मांगि मांगि के लए लैत रहै छै अखन जे धान जे जहिना सुखि रहल छै ने तहिना तोरो के हम सुखा देबै

काटै लए तऽ पड़तै ने काटै लए तऽ पड़तै ओहिना मुँहे लए कऽ काटबी की करबै छोड़ा तऽ कहलियै कच्चा लए कऽ आबै चट छिना आबऽ तब ने जेमे तऽ पानिए ने छै तऽ हम की करबो अहिने आदमी सबके लए कऽ काम हेतौ अब जल्दी एबे ने करै छै एली रे या ने जल्दी रे पता ने कतऽ चलि गेलो ने बोला जल्दी गे जाइ छै तऽ गेले जाइ छै की करै छै अंगनामे नहि करै छै वएह देखै छी ने खाली हीरो पानी झाड़ैत रहै छै खाय लए मिलै छै तऽ ओहो हीरो पानी झाड़ जाइ ओहो जे धान जे उपजा के नहि लए देबो तऽ